na so e dey preach o no be na me na he dey talk am so i just uh, wan for imitate him him name na emi kutino grace or if una want am grace or kutino emi grace na pastor he say be prophet als- also prophetess na he that thirty-eight years President for Congo Kinshasa, Felix Tshisekedi don appoint he as new minister for youth affairs. So na he be minister for youth affairs. People wey dey no know the woman, they must know he because he papa too don be na big man, pastor man. He papa be na pastor Coutinho Fernando. Pastor Coutinho Fernando wey dey be catch for Congo for secret security palava, he pass about 10 years

For one of my programs um, where you know I stay Bantu Coca Napsis, he be talk, he talk plenty thing wey we can make promotion for a event wey we dey organize am for Bonanjo for Place San David. So Coca Napsis as we dey talk now so he don die. He die na yesterday, he quarrel for hospital for your university teaching hospital for Yaoundé. Uh, he be dey inside coma.

Mo leave Coca Narciso enter for the other one, im name na Chameleon, e be social media person too. Chameleon e explain some story about die for his sister, about uh, uh, violence for inside couple dem. Yes, uh, wetin happen? His sister e die for London because him master beat am, beat am, so they broke his head, kill am. Him master bin start dey beat him anytime he dey run. Him master Obeki he come back. Im family advise Cisse make e go, e go to say e get four pikin with dat man, e go go serve other pikin dem, e no wan comot no place na, e wan stay with dem, na so the thing happen, e run some time, family dey glad say e don go go na go go, after the man convince e say e wan see pikin dem, e come show pikin, e sleep, the man take e climb table, duwalankong, duwalankong, duwalankong, the duwalankong sweet so tey the girl to say e no fit miss the im duwalankong so the man na buy e new motor, fix e thing dem. Sunday the man receive some call for workplace wara wetin happen to the call after Esther knack the woman anytime wey e get small problem the woman na punching back anytime wey im jumba do it some bad thing the woman dey turn na punching back so na so the thing happen countryman countrywoman so tey sister for this chameleon ikwara for that side for Great Britain. So the matter don be for the matter, e don be for the way wey the girl dey advise all man. Una be very very careful. If man pikin start dey knack you woman, be careful. If he start dey beat you, run. If he knack you, then choosing a mistake the first time you stay. And then he no ever knack you again, that means say e be na mistake.

Anything wey I know say na you dey make my heart dey I don sing my own. Una no worry. Na so the thing dey. Man dey lie will sing him own the way he go sing the way he go sing am for the way wey the thing go happen. Countryman, countrywoman. For Cote d'Ivoire, e for weekend, e be hammer.

wey France bin call e try for one begin hide am wey no dey for hide am dey go show na eh, eh, picture after people dey run go back France dey fear for lost Cote d'Ivoire as Ouattara go leave power na ending and ending for France that France army dey wey dey dey Cote d'Ivoire whether na civilian make dey start pack their thing dem for go Gbagbo bin don tell una say e don come back e don come back thing dem must change countryman Country woman, my talk una now about palava Marco Bricho. Marco Bricho, eh, Ojo don comot. Ojo wey dey outside now, I go put am just after the program so that una hear am. My breeze do wetin? My breeze be the talk for that Ojo say na since two months dem never pay him. E don pass so. So Im contract bin tok say afta two months if dem no pay you, you fit leave you you leave di contract so im don tok say na so e happun and den e happun. Den afta di pressure don mount, minister try im best for fix di mata but minister bin wan lie say na fikafu be lie but now di true true tin don begin comot now say minister no tok true. Jean Narcisse Mwelekombi, e no talk true. Why you no talk true, Jean Narcisse Mwelekombi? Wetin happen wey dey no pay two months salary for Mark Breeze? Na the question that we dey ask am. Eh, we know that wuruwuru, presidency don do this, ministry don do this, because na wan control money. People dem dey wey dey dey chop commission for salary for Mark Breeze. Na so the thing happen. Na oh, Victor, na so the thing happen, na so the Em minister don hear na say na so the thing happen Mark breeze up full pleasure na so the thing happen eto you gain kong o yeah you get arrive massa anytime you talk thing on mind no wan believe am na a problem because at the end of the end e dey can show say na you you begin right for that matter na so e dey show countryman countryman i go leave una now with that uh, audio for mark breeze make una hear wetin wey he say talk na for french o strong french he explain am for strong french how the thing e happen so if una see my back make una know say my belle e dey for before na so tey small time again